Mahungu ya Xitsonga eka SABC 2 mi tiseriwa wona hi Mandla Gingirikana. A hi languteni tinhlokomhaka ta mahungu. N'watimpepe wa PSL wa le Giyani a tshika bolo. Tin'wani leti rhangeke mahlweni, swipanu swa mune swa le Giyani swi yirisiwa ku phikizana ka mitlangu ya SAFA vutomi hinkwabyo. I don't know why they do this when they are reading news.

okay va ka hina na mukhensa komi junior hale ka nkanelo wa gingirikani vito ra mina mina mandlele gere gingirikani wa ka maxoni khensa swona komi junior haleno loko ni nga swi tivi why loko wa hlaya mahungu va ku eniwa swipano swa mune swa le giyani swi phikizana loko na kokwani frederick khotsatso mahungu hi awara ya nkaye mi tisero wona hi frederick khotso

seyifikile okay namuntlha mi khometa mitlangu I, I just like the way news readers do it ne mahungu mahungu ya awara ya nkayo why did okay va ta hi byela va va ntwana no chavalala loko why va endla leswaku swa ku you know ma- maphepha khova va actor vanhu lava hi loko mahungu musama vundza xi ta ku ta mitlangu hunkunkulu right guys a tshiki huwa hi va serious um kumi ku ndle yini lawani u lunghisa swin'wana okay swi lunghini mara swi lungha ngopfu swin'wana swi okay swi onhekini ke swinalo swi hayi swimala shading khale khe khe khe khe kaya kaya okay ke samamukela swinene ka nongonoko wa hina wa nkanelo wa gingirikani loko ma ha ri vanhu lavantshwa hi kombela ku mi subscriber please hit the subscribe button and also the notification bell to make sure that whenever we do our videos you are not left behind guys se namhlanje kulalula hi mitlangu ka nkanelo wa gingirikani it's not the first time though some vulavula hi mitlangu mara not at this level so ni ta vulavula hi ku tshika ka ku rhefa ka victor hlungwani ni tlhela ni vulavula hi mhaka ya mm, ti-team ta le kaya ta four leti ti nga yirisiwa ku tlanga ku they've been banned by safa and that story is been everywhere in the world. BBC, New York, what, what, what, New York Post, what, what, what. They've been covering everywhere in the world. They're talking about this story. So, namhlanje lava evulavula swona hi swi analyze i analyze mara hina laha bolo guys ah, come on hi ta swi tshikela va rhasinyiko leswiya swo analyza bolo um so it's, it's interesting ku ri loko languta victor hlungwani uh, i munhu loyi a nga sungula ku rhefa va ri na malembe yo ma 15 loko ni nga hoxisi and then uh, victor hlungani va huma la 14 ne uh, mina ni ve na nkateko wa ku a ni a ni tlanga bolo khale vanhu vo tala phela va swi tivi ku a ni tlanga bolo yes a ni tlanga bolo no va na milenge ya ya ya tipilipili mara a ni tlanga bolo Ni ve na nkateko wa ku rheferiwa hi vona ka mitlangu yin'wana ya ti-development khale ka ti-under nineteen, under sixteen. Ya va tshame va hi rhefela ka tournament yin'wani a yi ri kona laha ti-F laha ka ward eleven tournament. Mina a ni tlangela development team ya le ka ya le ka homu a ha tshama block fifteen la ka makoxa laha. So so mina ni tlangela mani Morning Stars ne mara ni ta mi hlamusela hi xitori xexo mo sweswi a hi vulavula hi Victor Hlongwane.

mara loko wa sungula ku rhefa ka ka ka mitlangu ya safa safa regional league loko ni nga hembi a va ri na malembe ya vo ma 16 so a va a he was still very young papa viki loko ni ku papa viki mi nga hlamali hi ku munghana wa mina oscar ku sukela ka maswanganyi i ri papa viki loko papa viki va hamba va ta ka vona a ku papa viki na mi se ni tolovele ku papa viki loko ni vula victor hlungwana so um and then loko a sungula ku refa ka psl a ku ri ka nedbank cup loko ni landzelerisa a ku ri santos fc ne i think it was santos fc na island fc khale ka matiko vo 2002 2003 somewhere there that's when he started referring and then swi vula ku loko ni calculata swini ka malembe mangani va kha va refa ka psl a ni kahle metse guys ni kume four percent ka mathematics lava va nghena mina na mina kheto va ta mi byela ku mathematics no loko hi tsala xikambelo xa maths a kheto i only spend 15 minutes ni tsala vito ra mina na ni tlhela ni languta question paper ni hatla ni huma ku everybody laughed i got four percent you know how much is four percent

loko i cheka malembe ya vona sweswi sweswi va nga va na malembe mangani papa papa vhiki swa pfumeleriwa ku vulavula hi malembe ya vona hi oscar um i don't know his age but when i calculate what I, I, I, I found ku ni kuma ku maybe va nga va ri na kwalomu va koma 45 46 47 somewhere there wa malembe ne kumbe 48 or 43 i ma 40 something loko ni cheka vanhu vo tlanga bolo loko munhu o za va na 28 or 39 or I mean 29 or 30 very say ku rini must retire no mara munhu u fana na, na, na referee va pfumeleriwa ku refer va ze va fika malembe ma 40 41 42 somewhere there and then na ti-goalkeeper ta pfumeleriwa ku ku tlanga nkarhi wo lewo you know va va tlanga va ma ma 40 41 42 somewhere there va kha va ha tlanga

va tele ngopfu vanhu lava loko mina ha tlanga bolo a va rhefa mara a swi ta a swi va olovelanga ku fika le ka level ya papa vhiki va nga va nga fika ka yona so hava hoyizela papa vhiki hi nge well done hi nge zi hi dya nkarhi wo tala la ka ka xitori xa papa vhiki mara i ku swin'wana a ni tlanga bolo khale ni ze ni va na nkateko wa ku va va ni rhefela na mina ka ka ka loko ha tlanga developmental football um mhani tlangela team yini a ni tlangela morning stars ku sukela ka makoxa laha laha a ha tshama um ka team ya hina a ku ri na vo malume xadi you know mdikani ku ni khome na na malume eh, ishmael ximanda ya ishmael maluleke um ishmael i ta tlanga na le ka dynamos ende ke mina ni ri ka first team phela ka under 17 enda under 19 ya hina loko hi tlangelaka ka morning stars a hi tlanga na team ta le giyani va marhovela matsutsuka team team ta le giyani leti a ti participate ka ti ka ti youth tournaments khale um a hi tlanga na munhu wo fana na danger mkhari sira danger mkhari may he soul rest in peace a hi tlanga na vanhu vo fana na vo themba maringa themba maringa i za tlangela sundowns ne ya yeah. Hi guys, phela mina ni tlanga bolo. N'wami swi twisisi ku a ni tlanga bolo swa serious. Hey, ze tlanga bolo hala swi tlanga hi tlanga ka hala ka Ngove hala va va Ngove Leeds. Talk about Ngove Leeds. mi ta ni khomela guys am digressing mara ni twa ni navela ku vulavula hi leswo loko va vulavula hi xitori lexa papa vhiki lexiwani because baba vhiki i munhu la promotaka bolo hala kaya ne and eh, va na ti-tournament to tindla va tindlaku ti-team ta hala kaya ta ya ta ya participate le fourteen leyi every year hi hi december yin'wana na yin'wana ku va na tournament leya ya ka nzhamanzhama ya papa vhiki so i munhu la nga hoxa xandla mara loko na ta team leta ti ri kona khale loko hina ha tlanga bolo kumbexana loko hina ha ri swihlangi munhu vulavula loko hina ha ri swihlangi ne eh loko ni vulavula ni languta ka mapuve a ku ri na black bomber ne mapuve black bomber ni languta ka ka dzingidzinga ku ri na ku ri na happy boys ni languta ka boda ku ri na arrow mountains ni languta ka maswanganya ku ri na liver brothers a ku na german west german west or german west na front line kambe ku na xipembe ne ah ti tele team ta ti ri kona lani ni languta ka siendana ku na golden city ni languta ka ngove a ku ri na ngove leads a ku ri na bombas ah guys mi ti team leti guys a ni tlanga bolo la ku mi kombaka ni tlanga bolo

oh guys team ta le kaya mani loko na n'wi ta le va gawula ku na gawula classic you know loko na n'wi ta hala ka ka xikukwana ku ri na mani etela eh, xikukwana a na ti tiva tivi kahle mani mara ka mavala na ku ri na va ri mamani team letiya ku na ku na va mighty na va guys ku na ti-team loko hina khale a tlanga bolo that's not a big table ku a tlanga bolo guys i used to play soccer serious

maybe that's why kuma ku swa bolo swi nga zangi swi ya hela because i was in all round i will play any position yeah so um, yeah hi vanhu lava hi nga tlanga na vona mani loko ni languta ka morning stars morning stars was a, was a development team ya ya le- ya le kaya ne leya le- leya tshama and then l- loko no the phela it was a very strong team guys mina i, I, I used to play I, I, I never sat on the bench i remember

na va china guys ah guys hina hi tlanga hi tlange bolo man no man this is not right man wow why ku nga tlangi bolo masiku lama I, I once played soccer ni ta mi byela siku rin'wana hi mhaka ku va when I broke my collar bones hala hala hala Alexander hala hala Alexander Stadium hey guys mi ni tshoveki mi tshoveki mavoko ko tala mani na le ka ngove ni tshama ni tshoveka voko ni kha ni tlanga hala hala hala ka ngove lidza guys okay anyway yeah so uh, eh, bot viki or papa viki victor hlungwani va va va yimini ku rhefa and va wezela and a va emahlweni va va endla leswaku va tlakusa bolo la kaya ku na vatlangi vo tala lava nga huma kusuka ka tournament leyi va endlaka le ka 14 ya zamazama va nga van'wani va nga va tlanga ka ka p s l va tele va vatlangi va lava va va nga va nga tumbuluka ka tournament leyi va endlaku um lembe na lembe le ka le fourteen mara a ni la vulavula hi leswiwa talking about football kumbe ni vulavula hi mhaka ya mitlangu ya le kaya ya bolo ne ku na team ku na ti-team ta mune te le kaya te le giyani ti nga yirisiwa ku tlanga mitlangu ya bolo for vutomi hinkwabyo hi va safa hikwalaho ka vukungundzwani kumbe corruption eh, leswiwa swi swi swi i xitori lexi swi swi swi dume ngopfu for the past two weeks misava hinkwayo ku vulavuriwa hi ti-team letiwa ta mune ti-team te le kaya and this is a funny part ne so ti-team ta mune leti te le kaya ku nga mighty bates which is nsami mighty bates nsami mighty bates i team ya le nsami

vanhu lava va swi tivini ku ri mitlangu ya le kaya ya xaviwa guys ha swi tiva sweswo a hi xi hundla ku mitlangu ya le kaya tolo ya xave ya xaveteriwa vanhu va xava mitlangu se ivi va va va ta na makhinga ya ku ringeta ku kuma promotion hi ndlela yo ka yi nga tshamisekanga this is what happened so mankias yi ya tlanga na

kotoko leyi ya ka makoxa phela ya le kaya i team ya le kaya so ivi kotoko yi vona ti nga yi bohe tingani swa kota ku apparently ku na laha va nga fika va ti karhalisa hi half time swi swi karhela swa ha koti ku tlanga va tlanga va ri seven va kotoko team leyin'wana yi le ka xivula yi ri advantage ya vanhu vo tala va eleven va kha va va nghene ndzeni va va tlanga i think they won thirty nine 39 not ha mi ta ni khomela ka timhaka ta ta swikoro because ve ri na refree ya kona a a yi nga tsali swona loko yi kha yi rhekhoda swikoro leswiya mara ndza lava ku vula ku mhaka ya mitlangu ya hlupha hala kaya swa humelela ku mitlangu yi xaviwa guys so I'm, i was not surprised mina because loko hina ha tlanga khale vhele a ta kuma i kore goal ne i bini goal mara kuma xi ku byela ku a yi goal a yi dangi ene kuma ku loko mo tlanga ku ri hava minete so a swi nga a swi a wu nga ta swi prova ku goal yi dini because a yi ba hina so a swi a swi antswa loko ku ri kuma ku na nete hambi yo nghena nkarhi wun'wana xi ta ku byela ku swi ta ku byela ku bolo yi nghene hi le handle ku ke ni nghene hi le ndzeni ka pala khale mara hi hayi mara khale bolo yi nandziha guys ma ti tsundzuka tidabi leti a ti ri kona ta khale guys loko hi nonta timhaka ta bolo ka bolo ya le makaya loko ku tlanga mm, futhi ni nga vulavula hi tidabi leti ta ta le matikweni loko ni vulavula hi for example ni vulavula hi wonder boys na na ku yi tlanga na wonder boys na na na, na bucks 11 that was a big derby that one i once participated in that derby kumbexani kuma derby ya peacemakers na na nsami eh, mitbeds that was a derby of all time loko yi languta ti-team ta le yi languta tin'wana i kuma ku hambi ku nga tele matikweni yan'we loko ko va ku hlangane va ku ku hlangane german west maswangani german west yi kha yi tlanga na na team leyi ya le ka ya ya la ka ndengeza la ndengeza la la, la xitasini i team ya mani leyi ku ya kokwani lava mi ri mi ri mani kumbe kokwani lava ka- wa xichalani ya kha yi tlanga na n'wa xicha kumbe xa kha yi- kha- kumbe xa ku hlangane um liver brothers na na na nhlaniki classic for example ah guys yii a ku nandzihi ya khale hi yii rhamba vona bolo u fanele nghena a fanele hakela one fifty ku nghena yi vona tournament letiya ta khala ti ri kona ka bode kumbe ti ri kona leyi ka nhlaniki kumbe ti ri kona le fourteen ta ta le fourteen ti tintshwa leti tournament ni ti leta ta ka bode a nghena a ti a ku rhendzeriwa hi masaka ma rivala ra mitlangu ri tsondzeriwe hi masaka so hi khe hi vona bolo ku nghena u vona va ku tele so leswi a swi ni hleketisa swifaniso leswi a ni nga swi vona swa ku huma le ka ka first division leti a ti nga tlanga leyi a toyani to kuma ku tele ku ri promotional games ntshungu lowu nga laha wu tele ku tlula lowu hi vonaka p s l hi leswi a swi humelela hi minkarhi leya khale loko hina hi tlanga bolo ha gasa ti nandzaka ku ti dabu letiyama ka tlanga earrow eh, mountain kumbexani kha yi tlanga na golden city ya ka siyandama ah guys bolo yina ndiya man bolo yina swilo swa leswi i'm not sure if bolo ya hana ndiya ku fana khale i'm not sure guys uh, guys ya ma ha tlanga bolo ya hana ndiya bolo na a ah, guys ni ni tiphini ni tlanga tlanga bolo man we actually had fun we used to have a lot of fun kohlangana leeds united na bombers ah that was a derby man like angove la ah guys guys ni vulavula hi ti-team leti ta tlanga khale kumbexani ku ri na derby leyi yi kona ya ka ya ka gawula classic yi kha yi tlanga na kambe ma-team leyin'wana ah ni rivele n'wana ni rivele ti-team leti ta tin'wana a ti ri kona na na na derby leyi nga tshama va kona ya

malume malume xi ta xi ku hayi mzala a hi tirhisi murhi ye mzala a hi tirhisi murhi a wo tola tota switsolwanitsolwana tota yena switsolwana le hayi i mati leswi mzala tlanga ni nga karhali ka tournament liya ya le tiwadini la Glen College. ya va pikapiki vanhu vafana va tournamenta tournamenta ya swi ri laha ku ku ku ah guys hi ni tlange bolo man it was nice man it was nice i just want to talk about soccer today i mhaka yeleyo ku ri ti-team ta mune ti le ka ti ti ve ti ti ti hehliwa hikuva ti ti njheni ti ti ti endle mhaka ya vukungundzwani hi ku ringeta ka ku wina so the funny thing is ti-team leti timbirhi ta ta fuwa milawula hi tona ku nga um kotoko and um some in my tibets team le kaya khale futhi ma tibets and all team le kaya and then na ti team leti timbirhi ta ka xikokwani ta le ka xivulani mani ku nga um mankiasi na na dangerous tigers they were they were banned because leswi va nga swi endla swa ku ringeta ku ku xavisa mitlangu hi ndlela leyani ve ri a swi pfumeleriwi hi ku ya hi milawu ya bolo so swi dume misava hinkwayo xitori lexi va xi vulavula hi xona misava hinkwayo leswi vonaka bbc kha ku vulavula hi swona xitori lexi i was like whoa whoa whoa wait a minute wait a minute i know that team you know so a ni swi tivi ku ku ya humelela yini hi tithunela timbirhi i mean tithunela ta fo hinkwato because swa if loko ri ke ti beniwini swi vula ku laha ka stream ku na mavangwa ya mune lama nga sala ni kumbe two i mahungu ya mune lama nga sala lero cause bucks a yi kona ka league leya ka stream lexiyana maybe yi nga va nga nghena la bucks 11 xipidi xa nyoka xipidi xa nyoka ah, guys ni a hi na hi tlange bolo vanhu a swi nandziha ko khale um ya van'wana va wisaka ni tlanga position mani a ni tlanga mahlweni guys loko ni nga tlanga mahlweni a ni tlanga xikarhi loko na ha ku na ha ri ntsongo a ni tlanga yena xikarhi a ni tlanga xikarhi i was number eight then uh, loko na ha ri xitlangi xitlangi a ni tlanga as a goalkeeper until i broke this hand if you can check this hand is, is not the same as this one so a swi fani ma swi vona mos ne ya ri tshovekile voko leriwani and tshoveke ka ngove a yi tlanga ka ngove leads look my hand my hand my hand yo it was so funny it was so funny and then if you Yo, guys, I, I don't know. I don't know if you understand the the gravity of of these stories. Like, look, no mbyela story leswi swa bolo. Ish. tele mani a hi pfa hi ya ha tlanga hala va ka guwela xitlakati ka kheyi matsotsosela you know a fambiwa hi ya tlanga hala etindhawini to tala mani hi ya tlanga bolo ka goela guys ka goela ku na mati kumbe ku na gezi okay mo huma ka sweswo taboha ngo mina okay guys ni khensini ku va mi joyine na le ka kanelo wa gingirikani a ni nga se famba a ni la ku mi tivisa ku nongonoko lowu mi nga rivali ku vutisiwa ka n'wina hi vusekeri bya r funerals va hi nike na swikipa swa vona e va na swikipa seni r funerals mbale xikipa xa r funerals lani and then ku na swidloko swa kona a ni xi mbalangi namuntlha xidloko mina ri va ku dyona a hi pfuna as guys nkarhi wa ri kona ku loko mo tshuka mi lave ku pfuneka hi xihatla va matsela a ri fini ra se yi fikile or fini ra se yi fikile i like that part okay legere mina ni kha ni ku ekas doors se ni ke ni nyora amthe sinto tora hayi tithini mhana timbirhi ta mune guys va hi poyile ngopfu u nge nga swi tivi ku bucks yi nga qualify ku va yi nghena ka stream a kumbexani ku nga humelela yini you know you know va classic classic now is promoted ne hi yo va teka va teka classic ka xitream lexa va yi promota va yisa le henhla leyi hi yona yi nga nyikiwa promotion leyi a yi fanele yi kume hi le ta timbirhi one of the two ku nga tigers ya ka xivulani na mankias one of the two guys